Yn y dechrau, cyn i ddim byd digwydd, er bod o'n sôn am rywfaint o stori i'r geni, yn yr un gyntaf un 'ma, sef 430 ac un, 430 ac un, Mae'r nos yn fwyn ym Methlehem, a chlyd yw'r gwely gwair, Mae llusern fach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mair. A wedyn mae'n sôn wedyn am yr Doethion a'r bugeiliaid a'r manylion sydd yn dod, ond yym rown ni nôl at hynny eto. Yy mi ganwn ni hon ar y nheistedd, yym os gwelwch chi dda, mae'r nos yn fwyn ym Methlehem, pedwar tri un, yr un gynta' un yn ych taflen chi.

Hefo yr garol nesaf, sef 470, mae ar yr ail dudalen ar eich taflen chi, yym, a welais di'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr o Nasaret draw wedi blino'n llwyr. Bu rhaid i mi ddweud bod y llety'n llawn, a wedyn distewi fan'na wedyn, a chlywais fy nsibrwd, Pa beth a wnawn? A wyt yn fy maeon droi y ddau letyr anifail a hi'n hwyrhau. Roedd yr awel neithiwr yn finiog oer a llithrai dieithrwch dros wedd y lloer. A wedyn, yn gry wedyn yn y pennill olaf, a deimli di heddiw fod rhyfedd wyrth i'n datod y cloeon yn agor y pyrth a dyma'r gwahoddiad i ni wedyn i fynd Y lety anifail i'w gweld nhw, a mae 'na fwy o angen hynny heddiw nag erioed, yn does? 470 ar eich isdeb, diolch yn fawr.

A 'dan ni'n dal, fel 'dach chi'n gweld, 'dan ni'n dal yn Bethlem yn y stabal, felly. Yym, dwi'n gweld bod ni 'di sôn yn yr un gyntaf bod 'na bobl yn dod, ond mewn chydig bach bod ni'n dechrau sôn amdan heini hefyd. Ond 'dan ni'n dal ar hyn o bryd yn y stabal, all right? Efo 450. Y dudalen ola un ydi hi. Ac eto, Mrs Jones. Reit, i orwedd mewn preseb, rhoi creuwr y byd. Nid oedd ar ei gyfer na gwely na chrud. Y sêr oedd yn syllu ar dlws baban Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wair. Reit, i gael y ddwy gennill gyntaf weddol distawr, newn ni gryfhau ddwy linell ola yr ail bennill ac wedyn y drydydd yn eitha cryf.

Yym, ewn ni mlaen wan i'r dudalen gynta wan, dudalen gynta yn ych um, saflen, a mi, da ni'n dal yn Bethlem yn naturiol felly. Da ni'n mynd i ddechrau sôn rwan bod na fugeiliaid wedi dod i Bethlem i weld y baban, sef 451. O dawel ddinas Bethlem o dan dy sêr di ry, ac awel ŵyn Jiwdea'n dwyn i miwsig atat ti. Wedyn, da ni'n clywed sôn o'n bod yr angylion yn dod o dan yr heno seren newydd dlos i wenu uwch dy ben, a chlywir cân angylion glân yn llifo drwy y nen. Ac wedyn yn yr ail bennill da ni'n cael sôn am y bugeiliaid yn dod. a ffordd mae Iesu Gris, y Big Un, dod yn fugail da i bob un ohonon ni. Iawn, mi ganon ni'r tri pennill yma, 450 ab un.

Mi gofo chi ddigon o gerddorion mi beidiach atgoffa chi am y linell ola am dyn y dal na, fydd bawb neud o'n ardderchog. Do'n i'm yn licio honna ar un adag oherwydd bod hynna'n digwydd oedd hi'n dyfler yn doedd yn syth a do'n i'm yn licio hynna. Ta wae, mi aru chi neud o'n berffaith yma. Reit, 474 wan. Da ni'n dechrau son am y bugeiliaid wan, 470, a mae hon ar eich tudalen gyntaf chi sy'n misio chi symud dim. Reit, ar y dudalen gyntaf, seisialai'r awel fwyn dros fryn a do, o gwmpas Bethlehem ymhell bell yn ôl. Ŵyn bach mor wyn a'r o'd branciau yn ffôl, a'r bugeiliaid hwytha hefyd yn denu gwylio nhw ymhell bell yn ôl.

Diolch yn fawr iawn, mae'n dlws hwnna yn dydi? Reit, 468 y dudalen ola un. 468. Reit, da ni rwan gyd yn mynd i fynd Yn yntau gref i'w addoli fo i weld y presen, reit? A dyna 'dan ni'n neud ynde? Yr adag yma o'r flwyddyn ydi mynd i Fethlem ynde? At y presen i weld y baban. A 'dyn ma' 'na sôn yn fan hyn hefyd am y doethion yn dod rŵan hefo'u anrhegion drud. Sgynnon ni ddim anrhegion drud i roid iddo fo nag oes? Ond un peth sgynnon ni i'w roi. Mi ddown ni at hwnnw yn y munud. Gewn ni 460 ac wyth. Diolch, Gwener.

Reit. Mi awn ni mlaen. Da ni wedi cyrraedd, da ni gyd wedi cyrraedd rwan, mae bugeiliaid a'r doethion a nina wedi cyrraedd i weld y baban Iesu. Da ni'n mynd i sôn am hynny yn yr garol nesa, sef 467. 467, mae ar yr ail dudalen chi. Ar yr ail dudalen. Reit, dawel nos sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd, waun a rhos. Eto'n effro mae Joseff a Mair, faban annwyl yng nghwsg yn y gwair, cwsg mewn gwynfyd a hedd. Reit, a wedyn, Ond enwi wedyn y bugeiliaid a'r deillion, a wedyn ninna hefyd, ond i weld o'n un mor dlws. Iawn, newn ni ganu hon yn reit, reit dawel, os gwelwch chi dda. Ac wedyn, swn i'n hoffi chi wedyn, heb yr organ, i'w hymia ni yn dawel ar ôl yr ail bennill. Iawn?

Lle da ni'n deud bod Crist di dod i'r byd. Chi mae di bod yn deud ar y cyfryngau yn ystod yr wythnosau dwytha yma bod sgolion ddim yn gwneud rhan mae gen i um, lenni, neu bod yna lai a llai yn gwneud nhw, yn gwneud pethau eraill. Mae Elisabeth fan hyn, nysgwyd i ffen fel fi na. Um, Ch'mo mae'r plant ma'n colli lot fawr o beidio ca'l yr hanas yma, cos dwi'n teimlo bob blwyddyn ma' rwbath newydd wrth i ni ga'l y canu'r carola ma, clwad yr hanas mae o, er bod ni'n wbod o'n iawn, ma' rwbath newydd yn dod bob tro yn does? Mae o'n biti bo nhw yn mynd oddi ar hynna, dyna fo, pregeth arall di hwnna. Yym 400 ŵan ta ma hon i ganu reit ychal dydi? Daeth Crist i'n i'n plith o'r llawen hawn ynde? A reit a 'dyn yndan mae o'n deud y gwahan- aeth y newyddion da ar led wel os na 'dan ni'n mynd i ddeud y newyddion da dydi plant ni'm yn mynd i wbod amdanyn nhw nacdyn? A dyn, boed ysbryd well rhwng gwlad a gwlad, heb ryfel, dug na chais, isio hwnna mwy nag erioed, yn does? A wedyn ei nerth a'n gobaith oll bob awr yw ei efengyl e, a wedyn gorffan yn gry iawn, Hosanna 'na, Hosanna iddo ef.

Ganol gaeaf moestlon. Reit sych. Darlun dan ni'n cael ar y cardiau Dolig yn de fi yw e, mae o'n mae o'n dlws y manu yn dydi o'n ddiolch i dio dod i lawr. A reit dyna dan ni'n cael yn hon, ganol gaeaf moestlon. Ond yn y pennill ola, dan ni'n gwybod be mae'r bugail di roi, dan ni'n gwybod be mae'r doethion di roi, ond y cwestiwn mawr ydy, be dan ni'n mynd i roi i Iesu Grist? A mond un rhaid fedra ni roid ynde? Sef y linell ola un yn y benill ola un, fy mywyd oll ynde? Rhoi pob peth i Iesu Grist, a pha amser gwell i addo hynny nag ar y Nadolig fel hyn ynde? 466.

gwir ystyr y Nadolig drwy ganu'r carolau 'ma. Wel, un o'r pethau hoff sgynna i am y Nadolig ydi canu'r carolau. A wedyn diolch yn fawr iawn i Meinir a diolch yn fawr iawn i Gwenfair am yn cyfeirio ni. Dwi'n gwybod, da ni di cael gwledd, yndo, da chi di canu mor dda. Dwi'n hoff iawn o ganu ond sgynna i'm llais. A dwi wrth fy modd yn gwrando ar carolau ac yn canu ond er bod gynna i'm llais.

Ddeudai ar y diwedd. O! Yym, a ma' rywun yn meddwl, neu 'da ni beth bynnag yy yn Drydain Geraint yn meddwl bob tro am ddiweddar annwyl Wiliam Ifor. Wil Jones, croeso oddach chi'n alw ynde? Wiliam Ifor dwi 'di galw fo ar hyd y blynyddodd 'lly. Yym, oedd o'n hoff iawn iawn o'r garol yma. Hoff iawn, iawn ohoni hefyd 'lly. A mae o'n cofio i'w ddewyrth o, brawd i'w dad o, yym, yn ei ddysgu o. A mi gafodd y, y, y, i ddewyrth o ei ladd efo tarw ar ffarm yn Tal-y-bont. Yym, dwi'n cofio'r digwyddiad hynny yn iawn 'lly. A fo, oeddan nhw fel teulu yn gerddorion 'lly. Yym, arbennig iawn 'lly. Ac yym, fydda William Ifor bob amser yn deud mai Twm ei ddewyrth oedd 'di dysgu yr Garol, mae iddo fo. A mae'r geiriau yn ardderchog, hynny ydi, mond bod 'na ryw ail ganu a gael canu, ond dyna fo, i mi gael 'Dolig bach do lew' mewn i fo, felly mi roi ti mewn, ynde. Reit, a deued pob Cristion. Diolch, Rhydderch.

Yr un nesa wan a da ni bron yn gorffan wan. Dwi'n siŵr bod chi'n falch o gael panad wedyn, byddwch chi'n byddai, beth bynnag. Um, Carol, wel, dwi'n meddwl bod hi'n Carol uh, reit fodern a dweud y gwir, ond mae'r geiriau'n arbennig o ran i. John Eifion, dwi'n meddwl, oedd y cyntaf glywys i'n ei chanu hi fel unawd lle, wyt ti'n cofio nos nadolig mae ar y dudalen ola un, a reit? Dyna fo, da ni'n meddwl be nesa gewn ni ddydan, a prynu hwn a phrynu llall a llu. Ond, cofio'r hen, cofio'r unig, cofio'r truan trist, a'ch cofio blant na welodd aelwyd ynde, cofio'r rhain yw cofio Crist. Chi yr erchylltra mawr na ddigwyddo sos yma, ynde, um, yr holl blant, pobl ifanc na cael eu lladd fela ynde. Chi mae'r peth um, Dwi'm yn gwbo, wedon ni ddim dirnad yn agor, ac felly os gewn ni gofio petha fel hyn wrth ganu hon, ond dwi ddim isio i chi ganu y geiria, ma gegweno am ganu y penillion, os newch chi ymuno yn y cytgan, os gwelwch chi'n dda, wyt ti'n cofio nos Nadolig? Diolch Gwener.

A dyma sgynna fo i ddeud, dwi'm yn mynd i ddarllen o i gyd o bellfor, dwi'm yn, dwi'm yn darllen ryw ne ddau paragraff perthnasol i ni heno 'lly. Ond fel hyn mae o'n dechra. Dych chi'n barod am y Dolig? Mae 'na Dolig wrth y drws a chlywa rai a finna ni plith yn o'ch neidio. Buom am wythnosau'n ceisio ateb y cwestiwn, ydach chi'n barod am y Dolig? A gwrando ar y doethinebau megis 'rhywbeth i'r plant ydi o, a mae o 'di mynd yn llawer rhy fasnachol', a hynny'n aml gan rai sy'n cario bagiau trwmlwythog. Mae'r ŵyl yn gwegian erbyn hyn hyd yn oed yn ein broydd gwledig, dan domennydd o dinsel a phapur lliwgar, goleuadau ac addurniadau. Cyn iawau mewn tai bwyta a dathliadau cymdeithasol, meddwol yn aml mewn gwestai a thafarnau. Y cwestiwn y mae rhai yn ei ofyn yw, ble mae'r baban? A ble mae'r eglwysi sy'n arddel geni'r Duwdod mewn baban i'r byd? Yma, rhaid i mi ganmol sefydliadau crefyddol Penllyn, wel, fedrwn ni ddeu hynny am dano ni hefyd, ydan ni 'di gneud yym gwasanaethau 'lly hefyd, yn do? Mae pob un yn cynnal cyfarfodydd, naill ai'n undebol neu'n unigol i ddathlu'r ŵyl. A wedyn mae o'n mynd ymlaen i ddeud yym sori, reit, ia. Mae rhaid atgoffa hefyd nad ydynt, mae o'n bwysig casglu arian at achosion dyngarol, ac yn atgoffa i'r rhai nad ydynt byth yn mynychu gwasanaethau crefyddol o wir neges y Nadolig. Bu'n digwydd yn flynyddol yma yn ardal y Sarnau ers o leia' hanner can mlynedd, a bu'n brofiad i mi am dros drigian yn ardal Gwyddelwen cyn symud yma, Ac er na chyfrifwn fy hun yn unben beth bynnag a ddywed eraill amdanaf, rwyf wedi mynnu erioed ei bod yn canu un garol arbennig bron ym mhobman. A'r garol honno'n tynnu pobl i'r drws o'u cadeiriau esmwyth a'u sgriniau teledu. Na, nid un o garolau'r plygain. Nid carol meddwi wreiddiau Cymreig hyd yn oed, ond. O deuwch ffyddloniaid, gan eu bod yn costreelu holl neges a gwir bwrpas y Nadolig. Ystyriwch yn unig linellau cyntaf pob pennill. O deuwch ffyddloniaid, dy mae'r ail bennill yn mynd o Cengwch Angylion, a'r un ola' o Henffych hen Ceidwad. Mae'n ddiwahoddiad i'r ffyddlon. Ar ffyddlon rai yn unig all wir ddathlu'r ŵyl. Mae'n ddiorchymyn i fod yn llawen ac ŵyl a lawenydd ydyw yn ei hanfod. Mae yn ddigyfarchiad i'r brenin, gan mae gair i gyfarch brenin i'w henffych. Beth am ei chanu'n ola yn eich gwasanaethau eleni? Ni allwn atal y dôn anferthol o fateroliaeth sy'n sgubo drosom adeg Nadolig, ond gallwn godi ein llais eglan dros wir ystyr yr ŵyl. Wrth grwydro'r cefnffyrdd ar nosweithiau sero gobeithio, efallai bydd y cantorion yn cofio un seren, ac yn cofio geiriau carol arall, Ni fu 'rioed fwy o eisiau gole'r seren arnom ni. Ac wrth i ni fel Ifon, capeli a neglwysi yn ystod dyddiau'r ŵyl, siawns na fydd geiriau a destell Fideles yn eu gwneud yn fwy ffyddlon, yn ein gwneud yn fwy llawen, ac yn ein gwneud yn barotach i gydnabod brenhiniaeth y baban aned ym Methlehem. A felly, dw i'n ufuddhau i Elfyn Pritchard yn fan'na, da ni am ganu honna i orffan. 463, mae ar yr daflen ola. O reit, a dwi'n meddwl, well i chi godi i ganu hon. Dwi'n siŵr sef licio fe bod chi'n chanu ar y pista. Chwaith. Dwi'n cael welai o'n ei ddeud bod ni wedi gwneud hyn, de. Reit. 4663 yr un ola ar y taflen. A diolch yn fawr iawn i fi, gael diolch yn fawr iawn i Gwenfaeth hefyd am drio yn ili ni trwy y fi nos. A diolch i chi hefyd am ganu mor dda, criw bach, ond mae'r canu wedi bod yn hyfryd iawn.

Wedyn, cofiwch am y ddwy noson yna. Dwi'n mynd yn ôl am blynyddoedd maith pan oedd yr aelwyd yn mynd allan i ganu carola. A siw bod uh, Liz yn gofio'n iawn ar yna. Ond criw bach oedd ni o'na un noson. Ac oedden ni hwn Brengau Hendra a tu Dr Pritchard. Ac oedden ni canu o flaen drws rwy'n. Ac y garol oeddan ni'n ganu oedd yr un oedd Meinir yn hoff hoff iawn ohoni, i orwedd mewn prysau. Ac oeddan ni ar yr ail benillt, ac wrth gwrs, a'r gwartheg yn brefu, a'n sydyn ma' 'na mŵ mŵ mawr. Wedyn oedd hi 'di canu arnon ni do, oeddan ni methu canu wedyn, oeddan ni fel 'na. Mi fedrwn i enwi'r person yma. Ond a ba Victor a ffilmio a well mi beidio rhag ofn Ond mi ddeudais wrth y lle oedd o'n byw, oedd o'n byw yn agos iawn i yy Victor yn stryd yr ysgol. Wedyn gewch chi weithio allan pw oedd o. Diolch yn fawr i chi gyd am droi fyny a diolch yn fawr i Vic am roid y gwres ymlaen.

Te. Mae yna banad o de a mince pie neis iawn. Wel, dwi wedi mwynhau'r noson, te Victor. Dwi wedi mwynhau'r canu, a da ni wedi cael ca dwy garol oedd yn ffefrynnau mi. A mae'r tach a tachos da, mae hynna'n beth da. Tŷ gobaith, un o'r achosion gorau, de? A mince pie a'r te, bendigedig. O'n i'n siŵr bod 'na naws ardderchog yma. Ch'mod o'n i'm yn griw mawr ond o' 'na ganu ardderchog a naws Nadolig roedd hi'n y cywair iawn at y Dolig. Diolch yn fawr iawn ti Victor.